Hello hello nan dam ṭha hna maw? Nan tho ṭha cio hna maw? Kan channel in kan rak kan don hna. Kan channel ah thawngpang a rak ngaitu, kan channel ah a rak kan lengtu nan dihlak zong kan i lawm. Hmailei zong ah kan channel ah rak kan leng tawn u tiah kan van in sawm ṭhan hna. Nihin hi December kul le khat thawng hnih kum kul kum li a si. Tutan thawng kan chim dingmi cu USA ram um Kawlrammi meithal kahnak an chungkhar panga an thihnak kong a si lai. USA ram Salt Lake City, Utah, USA ah Kawlram in a rami chungkhar pa bik nih a chungkhar a nupi le fale minung pali a thah hna hnuah amah le amah a nunnak aa la tiah Zu-et palek nih December ni hlei sarih ah thanhnak an hun tuah. Zuan'e ram Utah ramkulh Salt Lake khua ah pa pakhat nih an inn ah a nupi le a fale pali a kah hna hnuah amah le amah an nunnak aa la. An fapa upabi kum hleisarih cu a lu ah hliamhma fak ngai a tuarnak kong nai cacawn ni hnih ah khan. Thatnak an hun tuah. Palek nih cun kan hnu zarh dongh ah khan mah thihnak hi a rak chuak cang lai ti an zumh. A thimi, thi a tongmi chungkhat hna nih an chim ning ahcun kan hnu cacawn ni hnih ni ah khan mah chungkhar hna hi kan pehtlai kho ti hna lo. Kan va kal i an innchung luh khawh loin innchung le in innka a rak ka hlenh dih. Luhnak kua kan kawl hnuah kan va lut i mah thil duhnung lo tuk chungkhar rual thihnak hi kan va hmuh tiah an chim. A chungkhat pakhat nih a chim ning ahcun hliamhma a pumi an fapa kum hlei sarih Hi motor chiahnak khaan chungah hliamhma fak ngai he an va hmuh. Cun nu bik kum sawm thum kum riat le an fa kum kua le kum hnih hna cu inncung ihnak ihkhun cungah an ruak in hmunkhat te an va hmuhnak hna an chim. An fapa kum hlei khat le mithattu tiah an zumhmi an pa hi inntang riahnak khaan chungah an ruak in an va hmuh hna. Pa bik kut cungah meithal a rak um tiah an langhter. Palek chimning ahcun a nungmi an fapa cu meithal in kah a si hnuah mawṭaw chiahnak khaan ah a va zaam lai tiah an zumh. An pa nih a chungkhar dihlak a thah hna i amah le amah aa thanhmi a si ko ti tiang hi case kan hmuh khawhmi a si tiah Palek biachimtu nih cun thawngzamh hna sinah a chim. A pawng ummi innpa hna nih an chim ning ahcun meithal puah thawng zong kan thei lo. Innchungkhar buainak tuanbia an ngeih zong tu hlan ahcun kan thei bal lo tiah an chim. Cun mah thihnak ah An innchungah cakuat le a dangdang zeimaw cakuat chiahtahmi, caṭialtahmi le a dangdang thil zeimaw tehte felfai ngaimi kan hmu lo tiah palek nih an chim. Mah bantuk thihnak kongah hin kherhlai awk a har ngaimi thil a si tiah an chim. Mah bantuk khese tukum chungah zuat ei ram ah voi sawmthum voi riat a chuak cang tiah palek nih cun media sinah an chim. Chungkhar a thimi hna an min le an kum. Nu bik bu meh kum sawm thum kum riat. Christina re kum riat. Nei meh kum hnih. Bu reh kum hleikhat, nai cawcaw nihnihni ah an ruak in an hmuhmi hna an si. Mithattu tiah a ruahmi pa bik hi dere kum sawmli kum hnih a si i a kut cungah meithal he tiah palek nih an hmuhmi cu a si. Hliam a tuarmi an fapa upapek hi kum hleisarih a si i a min ah Sareh a si tiah an langhter. Palek nih an langhter ning ahcun mah chungkhar hna hi Kawlram Kayah State Grenni in Thailand refugee camp ah an rak phan. Thailand refugee camp an um hnuah America ram a rak luatmi an si tiah an langhter. Mah bantuk chungkhar thah duhnak mah le mah nunnak a laknak te hna hi kan khuaruah sualmi a kal sual ruang a si i Pathian mi fa nih cun mah bantuk hi thlacamnak he tei khawh a si. Kan cung i thil a chia a ṭha a tlungmi hi Lunglawm te le thadam tein Pathian min in cohlan khawh a hau. Kan lungre theih ah, kan ngaihchiat ah, Pathian sinah thla kan cam peng a herh. Keimah nih ka tuar lai, keimah nih ka tuak ka tan lai kan ti si ahcun a tlamtling kho dih lai lo. Pathian i sawm bu in mah hi tei khawh a si. Kan i lawm.